Newn ni ddechrau gyda ffilmiau felly. Wyt ti'n meddwl fod y labeli oedran ma ar ffilmiau yn beth da, neu ti'n meddwl ddylet ti cael dewis pa ffilmiau ti eisiau i weld? Um, Wel, dwi'n meddwl dewis chdi ydi o rili, cos fatha, um, hefo horror films fatha fel 'na, dwi 'di bod yn gwylio nhw ers oed tua deg oed, a dwi'n ffain. So, yeah. just, dwi'n meddwl just, um, dewis yr unigolyn 'di o rili. Dim byd yn bod yno fe, beth ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod o jyst yn rhybuddio'r plant beth sy'n mynd i fod ar y ffilmiau, mae rhybuddio'r rhieni hefyd. Wyt ti'n meddwl fod e'n deg bod, nhw, e, bod y plant yn, yn ddim yn cael gweld rhywbeth oherwydd bod nhw ddim yr oedran cywir? Dwi'n cytuno fel Elin, really, dwi'n meddwl na just warning da bod na pethau anweddus yn yr ffilm, chwed. Dwi'n meddwl, ta, diolch yn gwneud gwahaniaeth os da chi'n meddwl dan deuddeg yn lle 18, ta, ta dwi'n meddwl warning da. Dion, beth ti'n feddwl am y mater? Wel, dwi'n meddwl ma' ma' cymdeithas 'di newid mor gymaint ŵan i, t'wod, ryw ugian mlynedd yn ôl. Ma' pobl ifanc yn datblygu i fod yn dipyn bach mwy mature pan ma' nhw'n tua, t'wod, deuddag, tair ar ddeg, a dwi'n meddwl dyla y gyf-, t'wod, y BBFC ym Mhrydain, sef the British Board of Film Certificates, dylen nhw cymryd yym fatha be' ma' America'n neud, ma' America yn gadal plant sydd o dan yr oedran i mynd i'w gwylio'r ffilm, os ma'n ffilm un deg wyth, gei di fod yn un deg saith, un deg chwech, un deg pump, ond rhaid gei di fynd efo oedolyn. T'od a dwi'n me'wl fo- dyla ni ga'l mynd am am yr agwedd yna ynddo fo 'lly so dwi'n me'wl ddyla chi ga'l watsiad be' bynnag o fewn rheswm wrth gwrs so. Beth oedd dy oedran di yn dechre gwylio ffilmiau felly o' ti ddim i fod yn gwylio? Yym wel o'n i'n ddeg oed pan nesh i watsio The Exorcist efo mam fi am y tro gynta a dydi o'm deud ddim byd drwg iddo fi o gwbwl dwi'n Dwi'n meddwl dwi'n normal i fod yn onest. Oes pwrpas bod ni yn cael yr um, ataliadau yma ar wylio ffilmiau? Wel, mae wedi profi bod plant yn copïo be maen nhw'n weld, fel y ffilm Jackass. Mm. Mae hwnna yn enghraifft perffaith ar gyfer plant, dyle plant ddim copïo be mae pobl ar y ffilm yna'n wneud. Mm. Ac hwnna, dyle hwnna bod ar gyfer pobl eiddfed yn unig. Ond wyt ti'n meddwl fod gyda ni rôl fel cymdeithas i amddiffyn y plant hyn rhag gwylio. Dwi'n meddwl fel, efo fel ffilmiau sy'n 18s a pethau, mae pobl yn cael fel ymuno efo milwyr a peth fel the army pan maen nhw 16. Hmm. So maen nhw'n actually fel gwneud pethau fel trais a pethau. Fel os maen nhw ddim yn cael gwylio ffilm, dwi'n meddwl fod hwn yn bach allan yeah. o proportion. Be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod o'n iawn i watcha do pan ti'n o dan yr oedran, hefyd ti'n dod i arfer i'r pethau wedyn. Swn i'n dechrau gwatcha do wan, Swn i'n dechra fatha trio fod fatha nhw ia. Ia. Wedyn sa fo'n waeth pan dwi'n hŷn sa. Ia. Os o'n i'n ifanc yn watsio do sa chdi'm ti'm yn mynd allan gymaint na. Ti'n meddwl bod e'n cael effaith mor wael â beth mae pobl arall fan hyn yn ei feddwl? Yym na ddim rili achos os oes 'na plentyn ofyn ffilm wnawn nhw ddim gwylio fo so dwi'n gweld o yn bersonol mwy fatha guideline. Yeah. A fatha, pryd mae dad yn mynd â fi'r cinema neu rhywbeth, dwi wastad yn edrych ar y certificate, a fatha, os di'n 15 na i ddim mynd, achos mae'n garantid i fod yn awkward efo fo. so dwi jyst fatha, na, na, ni'n mynd i fel fatha rango neu rhywbeth. Meirion, wyt ti'n meddwl fod gyda ni ddyletswydd fel cymuned i amddiffyn y plant, neu ydyn ni yn eu hamddiffyn nhw yn ormodol? Y marn i ydi bod um, plant yn colli diniweidrwydd yn rhy gyflym dyddiau yma. os dyn nhw'n tyfu fyny rhy, rhy ifanc, maen nhw'n colli dyn nhw oedwyd, dyn nhw'n gallu gael o'n ôl. Maen nhw wedyn yn colli ar y cyfle i fod yn greadigol, uh, yn chwarae'n greadigol, uh, falle yn cael ei lliwio gan bod yn dreisgar neu bod yn rhywiol. A mae yna ddigon o amser i hynny ar ôl iddyn nhw dyfu fyny yn 18. Wyt ti'n cytuno gyda hynny? Dwi'n hollol cytuno efo hynny, ynddo. Dydy diniweidrwydd ddim rhywbeth fedrwn nhw gael nôl, a mae gennyn nhw gweddill eu bywydau nhw. Unwaith maen nhw'n cyrraedd 18, fedrwn nhw wedyn gweld yr holl ffilmiau yma a wedyn dewis nhw ydy o'n llwyr. Ond pan maen nhw'n ifanc, maen nhw fod yn... Wel, dyn nhw i fod i cael ei effeithio gen pethau treisgar na pethau anweddus. Na. Felly, gemau cyfrifiadurol, ti'n meddwl ddyle fod na gyfyngiadau o ran oedran?
Yym, dwi'm yn gwybod dweud y gwir, yym, achos fel oedd rhywun yn dweud o blaen, ti'n cael mynd i'r fyddin yn 16, ond chwed, ti'n mynd cael gallu cael gêm yeah. lle ti'n saethu yn 16. Dwi, so dwi'n mynd rili yn dall y, yr holl beth yna. Wyt ti'n deall yr apel? Na, dwi'n mynd all sut sa pobl yn ffeindio lladd pobl yn hwyl. Does dim gwadu i bod nhw yn boblogaidd y gêm yma, felly ti'n meddwl ddyle fod yna gyfyngiadau o ran Oedran, wyt ti'n meddwl os mae yna rhywbeth yn 18 y dyle person sy'n bymtheg neu rhywbeth chwarae fe? Um, na, achos mae wedi cael ei dargedu i pobl hun, mm. ond mae pobl yn mynd yn addicted iddyn nhw a mae'n ffordd o socialise efo ffrindiau hefyd. Yeah. Dion, ydyn ni'n mynd â byd ffantasi yn rhy fell weithiau? Mae'r wasg wedi profi fel yna rai bobl wedi, so mae yna un bachgen o dwi'n cofio un neu ddau flwyddyn oedd wedi marw o brain aneurysm oherwydd o chwarae gymaint o Call of Duty.

Dwi'n casau Call of Duty. Yeah. Mae o... Dwi fedra i'm dall sut fedra rhywun cael mwynhad allan o cogsio lladd rhywun. A mae o mor graphic, maen nhw'n mm. trio wneud yn well a wneud yn fwy realistig, ond pam fasa mm. chi eisiau fod yn realistig, mae'n rhywbeth mor afiach yna, dwi'n mynd all. Ti'n meddwl ddyle'r gemau cael ei gwahardd yn gyfan gwbl felly? Na, dwi'm yn credu dylen ni wneud 'na, ond dwi'n credu mewn bathu dyna oedran. Mae angen amddiffyn plant ifanc rhag pethe afiach fel 'na. Wyt ti yn meddwl y dylai y rhieni gael yr hawl i ddweud 'na, dych chi ddim yn cael chwarae', neu wyt ti'n meddwl taw y tystysgrifau oedran yma ddylai fod yn cael penodi hynny? Wel, ychydig bach o dau, dwi'n meddwl. Herwydd fel mae nifer o pobl sy'n chwarae gemau fel Call of Duty fel o dan y dan yr oedran a dwi dwi jyst ddim yn neud sense ond dwi'n meddwl mae o lawr i'r rhieni i dweud na aros chydig blynyddoedd blynyddoedd i pan wyt ti'n hŷn i chwarae o. Ni wedi clywed yy bod y gêm yma yn cael effaith ar yy bobl a bod nhw'n trio cpïo'r hyn maen nhw'n ei gweld ond wyt ti'n meddwl taw rhyw fath o ffordd rhwydd o o beio rhywbeth yw hwnna, jyst beio'r gemau yma? Wel, dwi'n gweld bod yna esiamplau wedi bod. Mi o na, dwi'n siŵr yn y 90au, ddau fachgen yna nath ladd mm -hmm. y fachgen bach. Ond dwi'n credu bod yna, ella bod y gemau yn rhywbeth o drigger neu catalyst iddyn nhw, yeah. ond mae'n ma siŵr bod yna rhyw chwilan ddrwg yn nhw'n barod iddyn nhw orfod wneud hynna, ac mae rhan fwyaf o bobl yn iawn ac digon o synwyr cyffredin i beidio gwneud pethau gwirion. Felly, a ddyle plant ifanc cael chwarae gemau o dan oedran?
Os di'r rhieni'n credu bod nhw'n cael ac yn medru, iawn.